Mużiċista, talent ieħor li wirtet mingħand missierha hu ibnu Adonai li qiegħed ikabbar bis-sħiħ l-unur artistiku tal-familja Camilleri Cauchi. Bis-sempliċità u l-umiltà tiegħu dan l-artist igawdi minn ammirazzjoni li tixraqlu tassew u dan hu Dan li jissejjaħ iben l-iskultur Wistin Camilleri. Irridu ngħidu wkoll illi Michael Camilleri Cauchi kien ġie onorat bit-titlu ta' Kavallier mal-Ordni ta' San Pietru u San Pawl. Din l-informazzjoni li għadni kif wassaltilkom hija meħuda mill-Ktejb tal-Festa li ħarġet is-Soċjetà Filarmonika San Bartilmew tal-Gargur imwaqqfa fl-1985 minn dan il-ktejjeb li kien ħareġ ir-rivista li kienet ħarġet fis-sena 2011. Qegħdin naraw l-iskawts ukoll li jinsabu eżattament għadhom kemm niżlu mit-taraġ tal-Bażilika Ġorġjana waqt li fil-bieb tal-knisja Qiegħed bil-mod il-mod jitfaċċa Ġesù Redentur. U l-gvernatur saqsiehom, Lil min triduni nitilqilkom minnhom it-tnejn, lil Barabba jew lil Ġesù? Huma bdew jgħajtu, Lil Barabba! U Pilatu qallhom, U x'nagħmel b'Ġesù li jgħidulu l-Messija? Wiġbuh ilkoll u bdew jgħajtu, Salbu, salbu! U hu saqsiehom, Imma x'għamel ħażin? U huma bdew aktar jgħajtu u jgħidu, Sallbu! Meta mbagħad Pilatu ra li kollu kien għalxejn, anzi li kienet se tinqala' xi rewwixta, qabad, ħasel idejh fl-ilma quddiem il-poplu u qal, Jien m'iniex ħati tad-demm ta' dan il-bniedem. Dan arawh intom! U l-poplu kollu qabeż u qal, Demmu fuqna u fuq uliedna! Imbagħad tenqilhom lil Barabba u lil Ġesù wara li tah is-swat tajulhom biex isallbuh. U ħaduh magħhom biex isallbuh. Huma u sejrin, sabu raġel minn Ċirene jismu Xmun u ġagħluh jerfagħlu s-salib. Mbagħad meta waslu fuq il-post il-Golgota, Jgħidulu l-qorrija taw jixrob inbid b'taħlita ta' morr. Huma u sejrin qabdu wieħed jismu Xmun minn Ċirene li kien ġej lura mir-raba' biex iġorlu s-salib. Kotra kbira ta' nies kienet miexja warajh, fosthom kien hemm xi nisa li bdew iħabbtu fuq sidirhom u jibkuh. Imma Ġesù dar lejhom u qallhom, Nisa ta' Ġerusalemm, tibkux lili, iżda ibku lilkom infuskom u lil uliedkom. Il-qniepen tal-bażilika waqfu sas-sitta tal-lejla, filwaqt illi s-skiet illi qed jiddomina din il-pjazza għad-daqq tal-marċi funebri, filmati mill-isbaħ, nistgħu naraw il-ħruġ tal-vara tar-Redentur. Huwa tajjeb illi f'dawn il-ħinijiet, Anke aħna nifqu għall-mument għall-kummentarju li nwaslulkom u nħallu l-istampa titkellem waħidha, stampa li qegħdin inwaslulkom mill-Belt Victoria waqt il-ħruġ tal-Vara tar-Redentur min jaf kemm nies jitolbu lil Ġesù Redentur u allura f'dawn il-mumenti għal ftit tas-sekondi nħallukom tirriflettu anke wkoll tagħmlu t-talbiet tagħkom waqt li qegħdin naraw il-ħruġ tal-Vara tar-Redentur

Jista' jkun illi jitqanqlu fina bosta emozzjonijiet. Tajjeb illi llum aħna u niftakru fil-Passjoni ta' Sidna Ġesù Kristu nifhmu f'dana il-mument traġiku fl-istorja tal-umanità. F'ħafna modi imma dana l-mument għadu magħna. Għad umana kull meta l-innoċenti ibatu bla ħtija. Għad umana fil-vittmi tal-inġustizzji. Għad umana fil-qtil tal-innoċenti, kemm nisa u kemm irġiel. Għad umana meta l-kefrija tal-bniedem donnha tirbaħ. Imma l-Mulej merfugħ 'il fuq, Jiġbidna lejh bl-umiltà, bis-sabar tiegħu. Hemm ukoll ġo fih il-faraġ, is-saħħa. Hu l-mediċina għall-fejqan. Kemm il-qawwija il-profeta u l-profezija ta' Iżaija illi l-Knisja tfakkar kull sena f'dana il-mument solenni. Meta niftakru li tawh qabar mal-ħżiena, difnuh mal-għonja, għalkemm m'għamel l-ebda deni u minn fommu qatt ma ħareġ ebda għerq. Iżda l-Mulej għoġbu jgħakksu bil-mard. Talli joffri ruħu b'sagrifiċċju ta' riparazzjoni, huwa qagħad jara nisel u jtawwal jiemu, u r-rieda tal-Mulej isseħħ bih u fih. Il-profezija tal-profeta Iżaija mhux biss titkellem fuq l-umiljazzjoni tal-qaddej ta' Alla, fuq is-silenzju tiegħu, fuq ir-rassenjazzjoni tiegħu, fuq il-manswetudni tiegħu, imma wkoll titkellem fuq il-qawwa tas-sofferenza tiegħu bħala sagrifiċċju ta' reparazzjoni. Iva, Ġesù fit-tbatija tiegħu ipatti għad-dnubiet tiegħi u tiegħek. Hemm ukoll profezija tar-rebħa. Talli joffri ruħu b'sagrifiċċju ta' reparazzjoni, hu għad jara nisel u jtawwal jiemu. U min hu dan nisel jekk mhux aħna? Kif jittawwal il-jum tal-Mulej jekk mhux permezz tal-ħidma tagħna? Aħna bħala komunità li nemmnu nagħrfu li kultant ngħotru u niżbaljaw fil-mixja tagħna warajh. Mhux bilfors nadottaw l-istil tiegħu. Imma llum tajjeb nitolbuh il-grazzja biex aħna wkoll bħalu nkunu preżenza ta' dawl, preżenza li tagħti t-tama, li nkunu nisel ta' dawk li jħobbuh. Ta' dawk li quddiemu nberkuh u ngħidu, Nadurawk o Ġesù nberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Għax il-ġust jiġġustifika lill-qaddej tiegħu quddiem il-kotra u l-ħażen tiegħu jitgħabba bih hu. Mela ejjew nitolbu biex aħna li aħna mifdijin bid-demm għażiż ta' Sidna Ġesù Kristu, Nagħrfu kemm hu prezzjuż dan id-demm u ngħixu l-ħajja ta' min jixtieq ikun parti min-nisel ta' Sidna Ġesù Kristu. Rajna l-istatwa ta' Ġesù Redentur ħierġa. Liema statwa? Kif għadna diġà u aċċennajna, qegħdin naraw fuq l-isris inħadmet minn Michael Camilleri Cauchi u minn ibnu Adonai. Ta' min ngħidu xi ħaġa dwar dan l-artist żagħżugħ ukoll. L-artist rinomat Adonai Camilleri Cauchi għamel l-ewwel statwetta tiegħu fl-età ta' sentejn u nofs u li kienet ta' San Ġorġ. Ta' sentejn u nofs sar jaf li missieru Michael, artist Għawdxi, kien jagħmel l-istatwi u ġġennen biex jagħtih ftit tafal f'idejh. Minkejja li l-istatwetta m'għadhiex għandu jiftakarha perfettament u jispjega li r-ras, l-istatwetta u x-xabla kienu jinqalgħu. Minn dakinhar għadu Nai baqa' jagħmel istatwi u art il-ġmiel tagħhom imxerrdin f'diversi rħula madwar Malta u Għawdex u għandu xogħlijiet barra minn xtutna wkoll. Saħaq, jisħaq li l-arti ddominatlu ħajtu u dejjem baqa' Jitgħallem u għadu jitgħallem. Adonai ġej minn din il-familja artistika u n-nannu tiegħu mhu ħadd ħlief Wistin kif diġà spjegajna. Numru ta' xogħlijiet li hemm fil-knejjes huma dawk tal-Ġimgħa l-Kbira u festi u anke għall-każini. Waħda mix-xogħlijiet li Camilleri Cauchi għamel kien ixbieha l-bust ġdid tal-Beatu Carlo Acutis li fiha tpoġġa r-relikwu tiegħu. Il-bust tqiegħed fil-komunità tal-Knisja Santa Marija ta' Ġesù jew kif inhi magħrufa bħala ta' Ġieżu fir-Rabat, Malta fl-altar ta' Sant'Antnin li tant devot tiegħu. Adonai għamel xi xogħol ukoll ma' missieru fosthom din il-vara li qegħdin naraw bħalissa. tal-Ġimgħa l-Kbira fil-Qala, San Ġorġ Għawdex, Raħal Ġdid u n-Nadur. Apparti statwi tal-Ġimgħa l-Kbira, Adonai u Michael, missieru, ħadmu numru ta' statwi ta' dimostrazzjoni tal-festi kważi f'kull raħal Għawdex. Il-vara li qegħdin naraw issa fuq l-iskrins tat-televiżjoni tagħkom hija l-vara tar-Redentur illi tkompli, anzi tibda l-mixja tagħha fost it-toroq sbieħ tal-Belt Victoria, il-vara ta' Ġesù mgħobbi s-salib, li wkoll hija vara skolpita fl-injam minn Michael u Adonai Camilleri Cauchi proprju sena wara li nħadmet Lecce Iomo. Jiġifieri issa niġu għas-sena 2013 qegħdin naraw lil Kristu liebes ħwejjeġ tal-bellus bi glalen ukoll tad-deheb. Interessanti l-fatt ukoll l-effett sabiħ illi mhux normalment narawhom eh, vari f'purċissjonijiet oħra. L-effett sabiħ tad-dawl. Id-dawl li qed jagħti spjegazzjoni sabiħa, spjegazzjoni perfetta fil-vari illi insibu jixħelu propju l-istess vari. Kwadrazzjoni sabiħa wkoll qed insemmi d-dawl huwa l-effett tad-dawl li tinxtel il-pjazza tal-Bażilika. Meta l-ħin li qegħdin inxandru din ix-xandira regordjata bħalissa huwa preċiżament 8 naqsin 6 minuti, jiġifieri x-xemx għadha nieżla fuq il-gżejjer Maltin, aħseb u ara l-effett tant sabiħ bil-kulur bil-lewn vjola li se jkun qed jagħti perspettiva differenti ta' purċissjoni relatata mal-Ġimgħa Mqaddsa. U issa qegħdin naraw il-Veronika fil-bieb tal-Bażilika, il-wiċċ tal-Veronika huwa magħmul mill-kartapesta u nġieb minn Marsilja fis-sena 1867. S'issa hija waħda mill-vari antiki li nsibu f'din il-purċissjoni. Is-saqajn u l-idejn saru, hekk u qegħdin naraw l-idejn tal-Veronika saru fis-sena 1919, huma xogħol fil-kartapesta ta' Wistin Camilleri. Imlibbsa wkoll Il-ħwejjeġ tal-bellus bi glalen ukoll tad-deheb u x-xagħar proprju tal-veronika huwa xagħar reali, jiġifieri huwa xagħar ta' veru. Tajjeb ngħidu wkoll li jingħad, anzi iktar milli jingħad huwa fatt li din mhijiex l-ewwel vara tal-veronika li nsibu hawnhekk il-għaliex u sa ftit snin ilu kont rajtha jien stess niftakarha fuq armarju fis-sakristija ta' San Ġorġ kien hemm oħra iktar antika, dinha Il-Veronika l-Antika, l-ewwel waħda li saret għas-sett tal-Passjoni hawnhekk fil-Belt Vittoria fil-Bażilika ta' San Ġorġ, jingħad li kienet inxtrat minn Ħaż-Żebbuġ ta' Malta wara li nbidlet u allura dan jfisser li l-Veronika li llum hemm Ħaż-Żebbuġ Malta żgur li ilha hija t-tielet waħda. Dinha kienet inxtrat u jingħad li kienet ukoll l-ewwel biċċa xogħol li wettaq Saverio La Ferla. Il Veronika dwarha ma nsibu xejn fl-Evanġeli tagħna. Din hija devozzjoni li nibtet maż-żmien marbuta mal-Volto Santo. Irridu ngħidu wkoll li hemm diversi tradizzjonijiet marbuta mal-ġrajja ta' dinha l-mara, hemm min itiha wkoll l-isem ta' Berenika. U l-Veronika però sabet ukoll postha Fl-istazzjonijiet tal-Via Sagra rridu ngħidu wkoll li waħda mill-isbaħ xbijat tagħha insibuh insibuha proprju fil-Bażilika ta' San Pietru, xogħol verament fl-irħam, sabiħ. Rridu ngħidu wkoll illi l-Veronika tfakkarna anke fin-nisa ta' Ġerusalemm, dawk in-nisa li Sidna Ġesù Kristu dar fuqhom u qallhom, Tikbux lili, iżda ibku lilkom infuskom u lil uliedkom. Għax ara, Għad jiġi żmien meta jgħidu, Hienja dik li m'għandix tfal. Hien il-ġuf li qatt ma wilet u s-sider li qatt ma redda. Imbagħad jibdew jgħidu lill-muntanji, Qaqgħu fuqna, u lill-għoljiet, Ordmuna! Għax jekk dan kollu qed jagħmluh ma' zokk meta għadu aħdar, meta x'se isir minnu meta jinxef? Kien hemm ukoll tnejn oħra, żewġt irġiel ħatja li ħaduhom għall-mewt miegħu fuq is-salib. Meta waslu fil-post jgħidulu l-qorrija, Salbuhom hemm, lilu u lill-ħatja, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xellug.